Дуслар, туганнар, хампаси туганнар, сәлам сезгә. Арча якларыннан бөтен Россия татар журналистлары форумының икенче көне чыгабыз автобусдан Арча районы чиге. Һәм аракытагыча Арча районына хас булганча бик матур итеп каршы алалар. Бирәләр. Чәк-чәк. Хәтерлисезме, без аэропортта сатып алдык чәк-чәк, кечкенә генә иде. Ә менә монда зурны ясыйлар. Ничек чәк-чәк сезгә? Менә. Тәмлеме? Тәмле булганмы? Бик тәмле. Тә, чәк-чәк тәмсез була да алмыйдыр ул, әйме? Мөмкинме, әйме? Рәхмәт бик зур. Так. Менә әле кайчан шулай менә арча чегендә, арча чәк-чәген шулай ашар идек.
Аллага шөкер, матур иттереп килеп җиттегез. Инде Сезнең белән очрашуыбызга без бик шатбыз. Бүген көн дәвамында бергәләшеп Арчаның матур җирләрендә бергә булырбыз, бергә карап йөрербез, ял итәрбез Аллаһы боерса. Сезнең белән экскурсоводлар эшләячәк, Гөлүсә һәм Алсу. Алар көн дәвамында сезнең яныгызда булачак, сораулар туса, нәрсәләрдер эшләп алырга кирәк булса, аларга мөрәҗәгать итә аласыз. Һәм инде әйдәгез бергәләшеп көн салкынлыгы җаклап тормыйбыз, общее фото ясап алыйк әле монда барсын. Ә сүз уңаеннан Арча оештырылган 1930 елда данлы Тукай ягы, Тукай ягы бит әле бу. Тукай үзе кунакчыл булган микән, юк микән, белмим. Димәк, фото ясау проблемага әйләнде, дуслар. Кеше күп, ә фото кечкенә. Шуңа менә Кысылып, менә шулай төрлечә хәерләрне чүктерәләр. Ләйсән апа нәрсә кычкыртмакчы була? Арабызмы?
Әнә кычкырабызмы?
Әйдә, 3-4.
Нәрсә дип? Сәлам Татарстан дип.
Сәлам Татарстан!
Быел халкым минем тапшыруына 20 ел.
Менә бит. Әйдәс халкым минем.
Сәлам халкым! Хәзер заказ буенча һәрбер сүзне кычкыра башлыйбыз, дуслар. Әле ярый бүгін һава торышы яхшы, яңгыр яумый. Менә күз алдына китерәсең, әгәр дә яңгыр яуса, менә кешенең бөтен әзерләнгәне бушка киткән булыр. Бүген безне бик чәрәкле һәм бик вакыйгалар абай көн көтә. Әйдә, булгырыз. Булгыр, син безне онытма. Юк. Әйе, инде шулай. Төшерәбез. Карша шәһәрендә менә Каршакта күрәсезме нинди йорт? Гадәти йорт, ә менә каршы якта искиткеч матур балкып тора. Өстенең генә тегендәй әйберсе дә бар. Бу, әлбәттә, гадәти йорт түгел, монда урнашкан музей. Эчендә урнашкан Әдәбият-сәнгать музее Арчаның. Монда күңелсезрәк булыр дип уйлаган идем, әйеме? Әле әдәбият өлешенә эләкмәдем, ләкин сәнгать өлешенә кергәч, шулкадәр кызык әйберләр сөйли башладылар, шуңа күрә мин башта телефонга гына төшергән идем, ә менә бу камерага мин бик җитди әйберләр төшерәм. Шуңа күрә. Хәзер чыгардым менә бу зур камераны. Мин әйтәм, бу кызык әйберләрне сөйләтмичә булмас. Һәм күзем төште менә бу гөсләгә. Менә безнең бу әдәбият сәнгать бүлегендә татар халкының иң борынгы уен коралларының берсе гөслә саклана. Әйе, бүгенге көндә дә гөсләүдә уйнаучы якташларыбыз бар. Сәнгать мәктәбендә шушында уйнаучы укытучыларыбыз бар. Аннан соң менә Сәрдәбаш авылында олы апайлар шушында уйныйлар һәм үзләре аларны да ясыйлар. Ә мин уйлый идем, гомергә гөсләү ул Ул урысларның уен коралы дип. Ул, ул безнең татарларга да кагыламыни ул? Кагыла, татарлар уйный безнең Арчада менә. Татарлар уйный. Шулай ук менә безнең инде сәнгать мәктәбендә ел саен Гусли фест дигән бер җыен дип әйтикме инде, бәйрәм дип әйтикме, үткәрелә. Монда инде безнең Арча районыннан гына түгел, ә күп республиканың төрле районнарда, районнарыннан шушы Гөсләдә оста итеп уйнаучы килә. Уйнаучылар килә. Ну, менә өлкән яшьтәгеләр генә уйный дип әйтә алмыйм. Күбрәк яшь кешеләр дә шушы Гөсләдә уйныйлар. Үзебезнең күргәнебез бар, тыңлаганыбыз бар, бик матур. Ә үзегезнең менә шушы Гөлсәрин кылларын ширткәнегез бармы? Юк, ширткәнем юк.
Теге кызыксынганым юк, куркам, ватылып китәр дип. Шуңа күрә үземнең караганым, аны тыңлаганым бар, аңа кушылып җырлыйлар да, андый җырчыларны да күргәнем бар. Безнең Арча ягында күп кенә күренекле шәхесләр туган һәм алар инде белем дә алганнар дип әйтәсебез килә. Менә Федор Шаляпин да Ниндидер гаилә сәбәпләре аркасында Арчага укырга, һөнәр училищесына укырга кайтаралар. Чөнки ул кечкенәдән җырларга ярата. Инде әтисе, Җырлап, биеп кенә йөрмәсен, әзрәк укысын, эш төрләренә өйрәнсен, дип аны Арчага кайтара. Ну, кызганычка каршы, ул анда ике-өч кенә ай яши һәм инде кире Казанга китә. Һәм ул менә шул үзлегеннән укып, хор җырчысына әверелә, бик зур күренекле, баеп китә дип әйтәсебез килә. Ул үзе начар, теге, начар гаиләдән була инде алар ярлы гаиләдән дип әйтәсебез килә хәтта менә федор шаляпинны чукындырган вакытта чиркәүдәге суны алмаштырырга да аларның акчалары булмый аннан соң менә федор шаляпин шулай укый белемле була бик матур итеп җырлый хорда җырлап йөри һәм инде баеп киткәч тә үзе менә шундый ярлы гаиләләргә ярдәм итеп һәрвакытта да алар белән тыгыз элемтәдә яши ике-өч ай укып алган бит бу һөнәр училищесында, әйме? Менә ул вакытта нинди эшкә өйрәткәннәр микән андагы шәкертләрне дип әйтикме? Федор Шаляпин һөнәр училищесында Балта осталык һөнәрләрен өйрәнгән инде, кечкенә генә шкатулкалар ясаганнар инде. Аннан соң тагын китап тышлауда менә переплет дип әйтелә инде, китапның кырыйлары бар бит, шуны ясау буенча да һөнәр үзләштергән дип әйтәсем килә. Монда инде менә укуы бушка китмәгән, бары өйрәнгән инде. Өйрәнгән нәрсә дә булса инде.
Безнең бит инде Арча ягы теге балта, балтачлык, агач эшкәртү буенча Күренекле дип әйтәсем килә инде, бездә бик матур итеп бизәкләп йортлар да салганнар элеккеге вакытта, һәм әлбәттә менә шул шуның белән шөгыльләнгән, укыган, шуңа өйрәнгән. Үзең Арча буенча сәяхәт дәвам итә, бу әлбәттә репортажга күп әйберләр керми калды, шуңа күрә H-ның телеграм каналында һәм ВКдагы төркемнәрендә аерым-аерым репортажлар инде чыккан булачак, шуңа күрә шуннан кереп карый аласыз. Без хәзер Арча педагогия көллиятендә. Бик матур җирдән башлана безнең сәяхәтебез, ул да булса татар әлифбасына атап куелган сын. Разил абый Вәлиевның шигыре уеп язылган. Әлифба, әлифба, син минем юлбашым, син минем, син белем илендә иң якты кояшым. Өйрәттең син мине Ватанны сөяргә, рөхсәт ит, зур рәхмәт, мең рәхмәт дияргә. Менә хәзер мин сезгә күрсәтәм. Бу якта менә китап, бик традицион һәйкәл, сын. Менә монда бер кыз кулында әлифба тотып тора. Ә нишләп кыз кеше, нишләп малай түгел микән ул? Менә монда эт. Бу кызның күрәсеңме, бик матур аяк киеме дә бар. Шушы көллият базасында эшләп килә икән Әлифба музее. Саля Вагыйсов белән Рәмзә Вәлитовалар эшләп чыгарган Әлифба нигезендә ничәмә ничә мең татар баласының туган теле Татар теле нәкъ менә шул әлифба белән ачылды һәм шул әлифбага беренчедән менә әйткәнемчә һәйкәл куелган һәм шулай ук музее эшләп килә. Тизрәк кереп карыйсы килә, ничегрәк эшләнгән микән. Педагогия көллияте тирәсендә күрәсезме, тагын бер һәйкәл бар, ул, әлбәттә, Тукай. Чөнки монда Арчаның гына түгел, гомумән татар халкының ул символы, милли символы, шуңа да Тукайга атап куелган һәйкәлләрнең, истәлек билгеләренең күп булуы, Бер дә гаҗәп түгел, дуслар. Менә нинди матур сүзләр дә язылган бу көллият диварында. Туган җиреңә, илеңә, милләтеңә тугры бул. Туган телеңне, гореф-гадәтләрне сакла, балаларыңа өйрәт. Һәрбер сүз астында печать куярлык. Әнә анда концерт та оештырганнар. Урамда салкын, ләкин кызлар бик җиңел генә күлмәктән Хөрмәтле кунаклар, Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогия көллиятенә рәхим итегез, милли ризыгыбыз чәкчәктән авыз итегез! Бүген татар журналистлары өчен чын мәгънәсендә чәкчәк пати. Чөнки безнең иртәбез дә чәкчәк белән башланды, хәзер көнебез бетеп тә килә шул чәкчәк белән. Әле кайчан менә шулай көн буе Чәкчәк ашап йөрер идек. Әйдәгез чагыштырыйк әле тәме ягыннан ничегрәк микән? Аерыламы иртәнге чәкчәктән, юкмы? Рәхмәт. Бу чәкчәк бик кечкенә иртәгесенә караганда. Иртәнгеләр бик зур, шундый шар форматында, әйме? Иртәнгесе йомшаграгы, монысына карый. Монысы катканрак. Карагыз, менә теплица да бар икән бу якта. Тәрәзәләр парланган, күрәсең, нәрсәдер бар монда. Менә монда ишеген ачарга була микән? Аякында бикле. Нәрсә, ә, әнә анда кыярлар бар. Көллият кенә түгел икән. Бу Казан арты милли кадрлар әзерләү үзәге. Хәзер керәбез. Нәрсә белән шаккаттырырлар микән безне? Ә сезне монда нәрсәгә өйрәтәләр? Нинди белгечлектә сезне әзерлиләр? Воспитатель.
Ә, тәрбияче, әйме? Музыка укытучысына. Ә, монда татар теле генә түгел инде, әйме? Ә, төрле юнәлешләр. Информатиклар да бар. Ә укыту нинди телдә сезнең алып барыла? А, Болай күбесенчә русча, татарчасы да бар. М, Ә татар теле укытучыларын хәзер әзерлиләрме соң, юкмы? Андый белгечлек бармы сездә? Аерым юк. Юк, әйме?
Ә элек бар иде микән соң? Белмисезме? Чит телләрнеке генә бар иде, татар А. теленекен. Ә чит телләр хәзер бармы соң сездә? Переподготовка үтәләр. Ә нинди телләр буенча? Английский. Английский гына име? Немецкий, испанский лар юк инде. Уңышлы. Ярый, рәхмәт бик зур, яме сезгә, уңышлар. Әбе сезнең белән нигә таныш ахырсы? Әйе, әбе сезнең белән Шамазарында таныштык бит, әйме? Ә, сез Казанский шовны ясыйсыз, әйме? Казанский шовта һәм ковровый вышивка. Әйе, әйе, әйе. Без инструментлар ясыйбыз. Әйе, мин сезне хәтерлим, әйе. Нәрсә сатып алырга була сездән, нәрсәгә өйрәнергә? Әйе. Бездә монда Чигү, ковровый шов э, представлен, менә монда мендәрләр карый аласыз, намазлык бар әйме. Әйе. Һәм инде шушы ковровый шов өчен без үзебез ясыйбыз, безнең а, семейная мастерская менә шушындый энәләр ясыйбыз Охо. для ковровой вышивки. Менә моны үзегез ясыйсыз, әйме? Бу Әйе. си- ә, оста бикә дип атала. Сез монда укытасызмы әллә? Мин үзем монда укыта идем, Әйе. декрет Кайчыктым, ләкин мине шулай ук чакыралар.
Күргәзмәләргә, яме шулай? Күргәзмәләргә, Алай икән.
мастер-класслар күрсәтергә. Сатулар барамы соң? Яр ялыга шөкер. Яр юлнышлар сезгә, яме? Аша педагогик көллиятенә бик хикмәтле әйбер эшлиләр икән. Кызлар, ә сез аңлата аласызмы, бу нәрсә нинди эш дип атала?
Кожаная мозаика. Нәрсә, нинди материаллар, ничек эшлисез сез ул шовны? Бу материал кожа. Кожа, яме? Бу натуральный кожамы? Әйе. Әйе. Без аны мулине белән, казанский шов белән тегәбез. Ә. Менә мондый узор. Э, килеп чыга. узоры тышында, име? Әйе. Менә Прикольно. монысы получается изнанка, а Әйе. монысы уже тышы.
Тышы бик матур Э, получается. Ул күпме вакыт китә? Бер ш- бу сез анасы нәрсәгә китәчәк? Кайсы? Аяк киемеме? Ха. Оя киеме, сумкаларга, даже киемнәргә дә генә. Ә үзегезнең берәр нәрсәне Башыннан ахырына кадәр эшләп чыкканыгыз бармы? Сумкамы? Мәсәлән, нәрсә? Ну, сумка түгел, узор, сумка өчен, потом конкурс өчен. Әйе, ә күпме вакыт китә ул, мәсәлән, шул узорны ясау? В зависимости от работы. Авырлыгы ничек булган. Әйе. Ну, бе, уртача алганда күпме вакыт? Бер 3-4 сәгать. Ә, шулай тизме ни?
Мин бер 3-4 көн дип әйтерсез дип торам. Чөнки болай караганда бик ни әкрен бара, ну, болай эшләнә торган эш шикелле. Кеше әйләнгән булса, әйе, тизрәк бара, ә кеше әйләнмәгән булса, ул әкрен бара. Кешенең осталыгыннан тора инде, әйме? Ә бунда нинди юнәлештә белем аласыз сез? Бу ничек дип атала? Дошкольное образование. Ә, дошкольное образование һәм дошкольное образованиедә мондыйга да өйрәтәләр, әйме сезне? Әйе. Монда бөтен направлениелар килеп белем э, ала алалар. И дошкольниклар да бар, и началка да бар, и музыкантлар да бар, и информатиклар да бар. Моны сайлап алалармы соң? Әллә Әйе. Ә, сайлап.

Әйе. Әйме? Ну, монда менә бер терпение да бик күп кирәк. Шулай шул, шулай шул.
Осталык та кирәк.
Осталыксыз моны эшләп булмый. Шулай шул. Яралина, рәхмәт бик зур. Яма, уңышлар сезгә, кызлар. Ә моны чөякләрне сатасыз дамы сез, юкмы? Сатарга. Сатарга. Сатарга. Менә бу чөякләр күп тора мәсәлән. 4000 ярым. 4000 ярым, чөнки Ә сезнең менә маркетплейсларда бармы берәр продукция? Чөнки менә мин үзем Мәскәүдән, менә минем Мәскәүдән сораучылар бар, и, каян алырга була микән дип. Менә Маркетплейска юк, потому что заказ белән күбрәк эшләнә. Э. Массовый производство түгел бит инде ул. ә заказ буенча сезгә ничек чыгарга була соң теләүчеләр булса? Телефон номерын бирәбез. Әйдәгез мин алайса хәзер язып алырмын. Әйдә, мин сезгә бирәм. Әйме? Чөнки сораучылар була ул. Но, но Да, можно, можно. Алкышлай икән. Ошадымы сезгә?
Ошадымы? Ярадым соң аягызга. Ну, миңа вот кызылы кирәк. Матур әйбер булган җирдә әлбәттә инде хатын-кызлар күп була. Шуңа күрә менә матур әйбер белән Әлифба музей арасында сайлыйм. Сайлагыз әле дисәләр, әлбәттә бу бик зур сынау. Матур әйберләрне дә карыйсы килә шул вакытта. Әлифба музеена да барасы килә. Мин менә матур әйберне дә карарга өлгердем. Шул хакта менә хәзер Әлифба музее тупсасы аркылы да үтәбез. Карагыз, нәрсә дип язылган. Дөньяда ике могҗиза бар. Берсе чишмә, икенчесе әлифба. Гариф Ахунов. Кызыл юл дигән Арифка.
Революция вакыты инеме, анда бөтен нәрсә кызыл булган. Галстук та кызыл, армия дә кызыл һәм хәтта әлифба да кызыл. Кызыл юл. Менә бу кешеләр әйме. Менә шул Сәрәй Вагызов белән Рәмзия Вәлитова. Нәкъ менә шушы ике кеше төзегән меңләгән, миллионлаган татар баласы белгән әлифбаны. Өченче зал багышлана менә шушы әлифба авторлары Сәрәй Вагызов белән Рәмзия Вәлитовага багышланган зал бу. Бу аларның соңгы фотографиясе. Бик озын гомер яшиләр. Сәләй Вагыйзов 97 яшькә җитеп үлде. Ничәнче елда үлде? 2005-тә. Рәмзия Валитова 5 яшькә яшерәк, ул 88 гә җитеп үлде. Менә шушындый озын гомер яшәсәләр дә, шуның хәтле аларның фаҗигале язмышы. Беренчедән, дөм ятимнәр. Сәләй Вагыйзов, Рәмзия Валитова, алар Әтисез, әнисез. Э, Сәрәй Вагизов. Приемный семьяда үсә, Рәмзия Варитова детдомда үсә. Очрашалар, танышалар Казан педагогия институтына укыган вакытта, соңгы курста өйләнешәләр һәм направление алып киләләр Арчага, шушында педучилищега татар теле укытырга укытырга. Бу була 1937 ел. 4 елдан сугыш башлана. Сугышка хәлле ике балалары туып кала. Менә монда ике бала. Римма белән Камил сугышка хәтле туа. Сәрәй вагызны сугышка алалар. Бер елдан Харьков астында әсирлеккә эләгә. Ә сугыштан соң 10 елга утырталар.
Бер кызык факт, әлифба 50 ел эчендә 43 тапкыр бастырыла. Һәм аның гомуми тиражы 1 миллион, димәк, Бер билет бу ким дигән. Юк, алай булмый инде. Мин әйтәсем, ягъни миллион данә бастырылган һәм миллион бала укыган. Ләкин бит аны бер дәреслек буенча бер генә бала укымаган дигән сүз. Анда йөзләгән миллион, димәк, бала белем алган әлеге әлифба буенча. 1965 нче елның беренче сентябреннән укый башладылар шушы аларның әлифбасы белән. Аннан соң ул менә болай булып чыкты. Сез кергәндә хәйкәл күрдегез. Хәйкәл шушыннан алынган, шушының тышыннан алынган. Аннан соң ул болай булып та чыкты әле. Үзләре үлгәннән соң менә мондый формада да чыкты. Менә шушындый э, легендарный алифба төзегән кешеләр, шулар хөрмәтенә музей ачылды һәм эшләп килә. Әлеге алифба музеенда татар әлифбасы гына түгел, гомумән Илебезнең, илебезнең түгел, дөньяда нинди әлифбалар булган, ягъни азбуклар, алар барысы да менә шушында, менә шушында барысы да күрсәтелгән. Кайсы гына илнең әлифбасы булмасын, алар төрле төстә, чуар, матур, ягъни кечкенә баланың Игътибарын җәлеп итәрлек итеп ясалган. Билгеле, безнең татар әлифбасы шушы әлифбалар белән чагыштырганда бизәлеше ягыннан бер дә калышмый. Менә монда нинди телләрне сез таныйсыз? Кайсы телләрнең Менә бу я япон, я кытайдыр инде иероглифларга охша дип язалган. Менә монда да. Комментариядә языгыз әле, яме кайсы телләрнең әлифбаларын сез таныдыгыз? Әлифб дигән. Безнең бит әлифба Бу әлифбэ. Боларның да ә хәрефе безнең ә хәрефе шикелле язылган берәр тугандаш халыкның әлифбасыдыр бу. Ә менә монысы чуашныкы булырга тиеш. Күрәсезме? Чаваш дигән, чаваш азбуки. Менә монда тагын бер алифбэ. Ә, менә бу баш киеме кыргызларныкына охшаган. Шуңа күрә бу кыргызларның әлифбасы булырга тиештер. Мин бөтен нәрсәне дә Белмәскә мөмкин, шуңа күрә нәрсәне дөрес әйтмәсәм, зинхар өчен дөресләп җибәрегез. Сез дөресләгәннән соң мин аны кабат дөрес итеп сөйли башлыйм һәм шулай итеп халыкка да без аны дөрес мәгълүмат итеп алга таба җиткерәчәкбез. Ә безнең шушы көллият буенча экскурсия дәвам итә. Ва бу нәрсәдән ясалган ул? Велюр обычный. Ә велюр мультиплейсарда бик гади генә була ул материалдан ясалган. Менә кызганыч сез маркетплейсларда юк. Әгәр дә маркетплейска чыксагыз, халык та белер иде шушындый сыйфатлы әйберләрне. Чөнки әйтәм бит, мондый шоперлар бар, мин караганым бар. Минем чөнки тапшыру бар, мин Мәскәүдә алып барам ток-шоу. Безнең татарча распаковка дигән бер сәхифә бар, кунаклар килә дә, маркетплейстан алынган милли товарларын без сатып алабыз, ачып карыйбыз. Шуңа күрә мондый шоперлар бар, но алар бик арзан гына алар. Материал. Координатларны калдыр. Юк ди бит маркетплейста.
Бу түбәтәйләрне үзегез чигәсез, әйме? Без чигәбез.
Лә булса бер мең.
Бер мең. Булса җиде йөз булары. Ә нәрсәсе белән аерыла монысы һәм монысы? Ну, узор менә бит монсы байрак бит инде. Ә, монысы күбрәк, әйме?
Үзегез монда укытасыз да әле, әйме? Юк, мен моннан түгел. Ә, моннан түгел. Ә, алай икән. Бу сезнең хоббиме әллә? Иә, бу. Ә, алай икән. Димәк, салымын да түлисез инде, әйме? Теге 4 процентмы сезнең? Алай икән. Бик бай эчтәлекле программа төзегәннәр без инде менә көн Мин азагы булса да, белмим, мин үзем яны там бик арып кына кергән идем, ләкин каяндыр хәл кереп, менә шулай дәртләнеп карап йөрим. Бик ниндидер икенче сулыш ачылган шикелле булды бу көллияттә. Дуслар, туганнар һәм почти туганнар, Менә шуның белән безнең форум ахырына якынлашып килә, якынлашып килде инде, Аллага шөкер, безгә әйтү өчен ул бик күңелле тәмамланып килә, чөнки без сезнең белән иң яхшы интернет ресурс номинациясендә җиңү яуладык. Барыгызны да котлыйм. Бу безнең уртак хезмәт җимешебез. Бик мәгънәле, кызыклы очрашулар булды. Безнең әйтү исеменнән яңгыраган тәкъдимнәр дә булды. Алар ишетелер һәм кирәкле чаралар күрер. Шулай итеп без сезнең белән Милли благосфера үсешенә менә шулай әкренләп кенә өлеш кертәбез дигән өметтә калам. Хәзер менә күмәк фотога төшәргә чыгабыз.